קען נישט דערשרעקן קינדער און מען קען נישט אויפציען קינדער מיט שרעק, חס ושלום חס ושלום אז ס'כאפט זיך אריין א שרעק אין א קינד, אייבערשטער זאל אפהיטן, וויאזוי קען מען דאס נאכדעם ארויסנעמען? ס'כאפט זיך אריין א שרעק אין א קינד, א קינד, האסט דערשראקן א קינד, אז דאס גייען דא און דא און דא, דא דא דא א דאגי, שוין, די שוין נישט קענען שלאפן ביינאכט. די שוין נישט קיין שלאף מאכט די קינד קומען קלאפן אויף דיין טיר א גאנצען טאג טאטי דו דאגיס טאטי דו דאגיס טאטי איך חלום פון דאגי טאטי איך הער דאגיס הענט און פיס האט זיך אומווארפן א גאנצע נאכט ווער איז שולדיג אין דעם די האסט געמאכט א דזשאוק האסט זיך אנגערופן איך רעד שוין נישט פון די שרעקן א קינד דארף מען זייער אכטונג געבן אסאך מאל איז דא קינדער אין חדר ער באהאלט זיך אין בעק פון די סטעפס ער לויפט אראפ שנעלער די סטעפס און ער קומט אן אונטן געט ער זיך א באהאלט פון אונטן, און באלד קומט אראפ עפעס אזא יאצמעך יונגל. בא! דו ווייסט דו קענסט אים צונעמען זיין דיבור א גאנץ לעבן. דאס וואס דו זעסט א קינד סטאדערט, א קינד קעקעצט, עפעפעפ קימט עס פון א פחד פיסאומיז א פלוצלינגע פחד. א פלוצלינגע שרעק פון זיין אריין קען זיך נישט עפענען דאס מויל אן אים צו רעדן, און נאכדעם ווען ער האט שוין נישט דערשראקן, ער ווייסט שוין נישט וויאזוי מען באקומט עס צוריק, ער האט דערשראקן, ער האט דערשראקן, ער האט דערשראקן, און נאכדעם באקומט א שרעק פון מענטשן, עס צו זען די אלע מענטשן וואס טאדערן, בדרך כלל, כמעט, כמעט אלעמאל, ביי פרעמדע מענטשן טאדערן זיי מער, מענטשן וואס זענען מער היימיש און זיי פילן נישט דערשראקן פון זיי. קען ער רעדן א לאנגע קאנווערסעישן, קומט א פרומער אויף א פרישע פלאץ האט אזא פחד אפשר וועט ער נישט ארויסזאגן גוט א ווארט און ער האט מורא, אלץ קומט פון פחדים דארף מען זייער אכטונג געבן, מען טאר נישט דערשרעקן קיין קינדער, מען טאר נישט דערשרעקן קיין קינדער, און אז דיין מאמע בעט דיך ביינאכט אז דו זאלסט בעיביסיטן דיינע קליינע געשוויסטער, מאך נישט קיין מאך נישט קיין חכמה'לעך, דערשרעק נישט פון קיין דאגי'ס און דערשרעק נישט פון קיין קעצי'ס ווייל דאס קען נאכדעם קאסטן א פרייז. וואס מען זעט דא אין די מעשה, די נישט גוטע זאל דיך אוועק כאפן, און די נישט גוטער האט איר אוועק געכאפט, און די נישט גוטער האט איר אוועק געכאפט, דארף מען זייער אכטונג געבן וויאזוי מען רעדט צו קינדער, פארקערט אויפבויען קינדער, דו קענסט יא, דו וועסט יא מצליח זיין, איך דארף זיך ארום מוטשענען מיט בחורים, זייער אסאך מאל קומען בחורים צו מיר אין ישיבה, זיי גלייבן אין זיך גארנישט, ער גלייבט אינעם אייבערשטן, ער גלייבט אין צדיקים, אבער אין זיך גלייבט ער נישט. אין זיך גלייבט ער נישט, ער איז אזוי צוקנאקט, מען האט אים אזוי אראפגעריסן אלס קינד, אז דו ביסט די שלעכטע פון די משפחה, און דו ביסט די דורכפאל פון די משפחה, און דו ביסט די, און דו ביסט די, די, וועגן דיר, אלעס גייט, אלעס וועגן דיר, ביז דער קינד קען נישט לעבן מיט זיך.